Ech begréissen iech zu enger neier Episode vu Splatoon 3 hei um Méindeg. Moien 10 Auer a mir sti grad hei sou bei engem schéinen Label, da giff ech sou man, deen direkt nämlech eng scharf, e scharft Schützefest, Fernklécksfeuer entgoen an d'Zil erreechen, da kucke mer wat dat ass, Schützefest, wahrscheinlech sinn ech d'Objekt fir drop ze knuppen an ech muss kucke lo eens ze ginn, also dat Päerdch och en bësse méi geféierlech an och einfach d'Titele vun den Levele si scho vill méi hefteg, mee gesinn hatt et och schon direkt. Den Ofschloss teech lo net all ze grouss Level just eben bessen jo interessant Punkt do ah dat ass den dat mengen mat Schützen denken gutt ginn awer hei nach alles roueg sichen oder kënne mer dat net man. Okay, dann mal e bëssen eis Rou. Sees, ass dat da wierklech just ee? Okay, et sinn e puer méi. Et sinn net nëmmen e puer méi. Voilà, dee kënne mer elo schon direkt liquidéieren. Gutt. An se brauchen eng Éiwegkeet, bis se eis ofgeschossen hunn. Et geet schon direkt hei gutt lass jo haut. Mir hunn iwwerall sou Schutzmaueren, dat gefält mer awer. Ech minn einfach sou Quadrat, wou mer hei ronderëm lafen an e bëssen äh, Spooky Moments, punkto Potenzial. Geil, dann just awer zu déi nächst Fro, wéi kommt ech dann hei erop? Kann ech hei sou, kann ech do eropsprangen? Schukaner an Auto kommen schon okay muss also mir sind hei op dem Red Schoss da muss ja eegs wéi hei eropkommen so mal die Passage hei entdeckt gut do war vielleicht noch net allzu gut ja, wir müssen als dort das bist so wie ein ähm, wie soll ich erklären wie ein äh, Parkhaus an muss ne blo durch Parkhaus als plus Sniperen äh, Bëssen hei erduerch lo, huet mer net all ze schlecht gemaach. Mir hunn och zimmlech vill Zäit, fannen ech, bis en mol ofgeschoss gëtt. Ok, hunn ech näischt gesot. Do ass bësse méi en Toxeschen dobäi, dat ass jo. Gëtt nach e bësse ze kloteren, mussen eis hei erop schaffen. Esou, da minn se prett.

Dann hun mer do schon eng Passage erreecht, hun mer vläit nach nit. Anzwee wees ech net vu wou geschoss gëtt. Sou do eng Kéier Passage benotzt, hu mer natierlech e bëssen iwwersprong. Hop, sou jo eng Kéier do rof. Komme mer nach eng Kéier bei déi Këschten do, déi gi mer eis awer nach koppen. Ups. Déi huer mer da mat. Wa schon, da schon. Eng Schutzwesk an dat war et dann, oder hu mer soss nach eng? Voilà, gi mer eng Kéier do erop. Da muss mer mol nach hikommen. Gutt, da si mer um richtege Wee. Voilà. So, da hat e bëssen eppes geskippt. Ass awer net all ze schlëmm. Geet dat do, dat geet och duer. Tiptop. An dann hei ass just, meng ech, nach e leschten. Du kriss genuch Abilities, ass ons net all staark, Boss. Mee ech fannen, esou spiereg sinn déi do net. Zemools wann ech hei nach mam Goofy kann ofmotzen. War dat elo dee leschten? Schéngt jo bal gewiescht ze sinn. So. Awer do hu mer awer och nach eng ganz Passage net hikrut. Mir nach e puer Sachen net fonnt. Ähm Do muss man awer dé ginn schon nach ger kropen. Mir verléieren natierlech un Zäit. Mee wa mer elo schon am Akafszentrum souvill Zäit hunn, notze mer déi och. Lo ass et roueg hei am, ass et den Akafszenter oder ass et den Parkhaus, dat kënnt Dir decidéieren. Parkhaus mat Lächer. Net schlecht. Bon, hei muss mer eng Kéier. Well da ware mer leider opgaangen, dofir si mer guer net dohinner gekomm. Mee ginn awer do nach all déi Goodies sichen. Also, wann de Shopping Center ass, dann awer alles hei mat. Voilà, ganz schéine Fond an do gesitt et do. Reent nach e bëssen. Jo. Heet nach puer Fësch, jo leeë mer gäre mat. Waren der vläit 100 Stéck am Ganzen. Mir hunn e gudde Konto, mee et kann nees ni ze Wand kréien, soen ech emol esou. Esou, elo maachen de Wee erëm erop. Dat ass e bëssen natierlech Zäit, well ech hunn elo e bëssen eng Kéier Zäit iwwert d'Themen ze schwätzen. Wéi gesot, d'lescht Kéier hat ech ugeschwat iwwert déi nei Saison. Si maache wierklech de System, datt mer ëmmer nei, all dräi Méint eng nei Saison hunn. Hu sech e bësse vun anere Spiller ofgekuckt, Muster vläit maachen, fir d'Leit um Ball ze halen. Also se bréngen ëmmer zwou nei Maps eran. Mir hunn elo eng komplett nei Map, a maachen se ëmmer e Remake. Also am Fong ëmmer eng Map just. Am Remake war et elo déi Santa Marina, soen ech mol einfach am Gag Santa Maria, also Kul Tschëboch. An jo, wou ech e bësse mäin Doute hunn, ass einfach, si recyclen och villes aus deenen ale Spiller. Muss soen, éierlech, wann eng Kéier eng nei Switch erauskéim, also de Successeur vun der Nintendo Switch, hoffen ech einfach, datt just ee Splatoon erauskéim an et kéim en

War en zimlech, hun ass vill Zäit geloos an war net séier punkto snipen an da géif ech soen mir gin hei mol rem zréck an man den doten lafen. Nämlech label Nummer, ech weess et net, Tintenschockéiert Kämpf, Tintenschock asetzen an d'Zil erreechen. Kucke mol wat dat ass. Also Tintenschock ass dat eng Kéier sou een Bam op de Buedem maache kéinst an vun iwwersetzen ne. Dat nennt een Tintenschock, misst et normalerweis sinn. Also mir hunn dat just als Ability. Voilà, nëmmen Tintenschock, da maache mer dat och. Dat heescht soss keng Méiglechkeet. fir Attacken ze maachen. Voilà, da konnte mer dat schon mal eng Kéier maachen. An da kann e se oft asetze wéi ech wëll. Dat ass jo da mol scho gutt. Gutt, da maache mer dat och. Spamme ronderëm. Freeë mer eis iwwer all. An dat do gesäit wierklech elo net all ze schwiereg aus bis elo emol. Vläicht kritt en déi Ulti e bësse gewisen, mä Gott. Kucke mer, wéi dat do elo ausgesäit. Do musse mer oppassen. Voilà, do ass e Lach. Also d'Kanner awer och ofbehalten, okay. Dee war e bësse, war mer ze greedy. Mä hat keen Checkpoint virdrun erreecht. Gutt, bëssen oppassen, net ëmmer erofzefale vläit. Mir kënnen och esou iwwerleeë wat mer da genee maachen. Mee bis elo war et ok. Just de Duerchpassage gëtt eben interessant. Vläit maachen ech et elo besser. Kann den einfach so hei verdroen oder? Du spammen einfach bei der ganzen Zeit. So. Da tu mal ekrot. Ähm, just froh werden nach etwas öwe gewirrscht. Guck mal ein K. Nö. War, war just hier da besser zu sprangen. Gut, da wir dann denke schon dood erlieft, kann hier kommen. Wann en net weess wat am Level virkënnt wann en als Blind spillt. Ähm hei musse mir awer elo e bëssen eis erop Comboe mat mer zu Kanammen. An och vläit heiansdo nach Honne kucken ob mer do näischt soss verpassen. An hei och elo oppassen. Elo kommen déi Kollegen. Ok gëtt awer nach e bësse méi schwiereg. Kucke mer mol wat elo geschitt. Näischt. Dat heescht do ass heiansdo awer elo eng Passage déi e bësse Geféierlech Schrëtt. Hei musse mer dat do maachen. Voilà, den Checkpoint erreecht. Okay. An dann hei, ähm, jo, probéiere mer dat emol. Hm, dat war net gutt. Da muss nach vläit just eng Kéier et maachen. A mol waarden, bis een déi erukomm ass. Gutt. Also mir léieren déi och e bësse kennen. Och kritt ee mol och gewisen. Net ëmmer spammen ass gutt. Sou. Perma Necrot, Kabumm. An dann hei. Ass och am Mëtt do eppes. Kann ech lo einfach hei waarde bis se eng Kéier zesumme kommen. Ech probéieren dat lo mol. Alle 4 Mal Necrot. Jop, okay cool. Ähm, jo. Huet en och rëm gemierkt, sou gutt sinn déi Sniperen net an deem hei Deel. Well, come on, do war wierklech elo, häss mech kënne murksen, also séier kënnen ofkillen, och hei eemol am Verruf. Äh. Noch eng Kéier, zack. Und dann können wir hier op. Und da ist nach ein Sniper. Okay. Lo muss man oppassen, dee schéin a bësse méi greedy ze sinn. So, dat war et dann fir déi Passage. Da geht eng nix erop. Zack, zack. Da können wir en enke... Voilà, wir können dat dann enke machen. Also, Ech soen der éierlech, leider leider och keng déi méi schwiereg sinn, mee ech hunn awer do scho Passagë gehat, wann ech blann mäin Tinteschock asetzen, da kann der eng Kéier an d'Box goen an ech gesi mir nach 10 Minutten ëm den Dréi maximal, kënne mer also nach en anere Level hei probéieren, maache mer och elo direkt. Mee esou de Level wou eng Kéier den Tintenschock huet konnte kenneléieren. Soen awer éierlech, wann een dat elo eréischt am zweetleschte Secteur emol de Leit bäibréngt, ass vill Potential verluer. Gutt, mir maachen einfach direkt en high level, diskutéieren net laang ronderëm. Level Nummer 3 fir haut, nämlech d'Haftung ageschloss. D'Haftung eropschaffen an d'Zil erreechen. Okay, maache mer emol. Also ass dann da e bësse sou, ech mengen, ech hat eng Episod Spider-Man genannt, bëssen dorun erëm ugehaucht. Déi Ability wäerte mer da elo benotzen. Dat heescht, mir hu wierklech elo Paart haut, wou mer dann deelweis emol keng Waff haten an eis esou hei elo musse eropschaffen. Lo ass eben d'Fro, Stinn och do Géigner ronderëm oder ass et elo wierklech erëm esou ee Spider-Man-Level? Kucke mer emol. Gut. Dat war jo schon mal déi Passage. Ähm, mir blo so komboméisseg kënnen ass bëssen nei opbauen. Bon, hätt och een, hätt een och kënnen aneschters maachen, wéi dat do. Mir hunn eben elo esou eng, jo, kann ee sou nennen. gewësse Passagen, wou mer se, dat Tierchen do geet och nach ëmmer. Ech hun mol eppes elo komplett iwwersprong, jo einfach mol de Géigner iwwersprong. Komm dann elo rem zréck Brollo, wann s dat léiwer sou geschitt. Leschten Checkpoint schon, ok. Dann esou eis do sécher eropschaffen. Gutt. Maache mer mol hei e bësse, kënne mer och esou eis eropschaffen. Ass dat deen héchste Punkt? Probéiere mer mol einfach, ob dat do och geet. Dat heescht, mir, mir, mir cheaten am Level a maache just dat do. Gutt. Hätt ee vläicht net sou solle spillen. Mee. Wat soll ech da soss soen? Do geet och. Et do maan Speedrunner. An dir wësst et vläit net, mee ech wess vläit hunn eent och eng Art Speedrunner, well ech dat wierklech duerchgespillt hunn, fir dat wierklech innerhalb vun enger Stonn, bal 40 Minutten och duerchzespillen. Et gëtt och hei um Youtube-Channel vun Team Lëtzebuerg eng Speedrun-Ronn vu mir, a puer Parts opgedeelt, well deemools mäin Internet net de beschte war. Mee ech hunn iech elo eppes gewisen, dat sollt der vläicht net maachen. Op jiddwer Fall maache mer d'Lave elo fäerdeg. Hätt deen och kënne méi laang maachen, mee ech soen déierlech, wann dat do esou prett gemäht ass, Wanns de sou ageluede gëss fir sou eng Zeen, da maan ech se och. Gudd, mir hun nach zwou, dräi Minutten géif ech soen, fir et e bëssen nach hei op ze decken. Mee jo, sou kann en Level maachen, muss en awer natierlech net. Sou, wéi maache mer just dat do elo? Ech muss mol gucken mol hei Mënner eng Loftballon Challenge dran ass flecht en Maus sichen esou muss mer elo esou rop an dann kucken mer mol kréie mer Loftballon hin. Wou geet d'Rees dann hin ok do hänke mer elo gutt do war en elo ze lues dat do gëtt jo ganz witzeg ok. Lass mer d'Loftballon enker op. Mir ginn d'Spilldeko sichen a kréien awer nach esou Stéck. An dann d'Tiischt hei. Hoppla, do faalen mer of. Dat war net esou gutt. Kucke mer nach zum Schluss hei d'Loftballon-Challenge e bëssen eng Kéier erauszefërderen. Wa mer se net packen, dann ass et fir déi nächst Kéier. Verdeckt de Motto. Sou. Vläicht hei mol e bësse sou d'Extremer vun der ganzer Map, déi mer elo kenneléieren. Et ass natierlech e bësse schwiereg am Sënn vun, mir hunn, jo, mir hunn nach net alles fräigespillt. Hei kommen ech guer net erop. Mee okay, dat gëtt scho ganz. Witzeg. Gutt. Ähm, jo. Ech stelle mal alles prett of hier, an da geet dat och vläit besser. Ähm, wou geet dat scho méi un? Do erëm op vläit? Nee, dat richt schonn no. Salty Potenzial fir iech nozekucken. Gutt, also bei den Upgrade-Punkt stelle mer eis och mol vill besser, also nächst Kéier maache mer dee Level do, ass awer net méi fir haut, hei on stream ass et elo och riwwer gedo no dësem Level. An dann hei erop. An dann. Geet et hei am Zickzack. Zack, zack. An da si mer scho ermucken, okay. Dee Stéck steet déi haartst, äh, déi héchste Schwieregkeet waren déi 6 Voller beineen. Sou maache mer dann awer den Ofschloss mat der nächster Schriftroll. Knuspeg gebroden an der Senkluft. An Wuertwiertlech kann een dat also soen. Schwitzeg Schal, rare Spaß, do hu mer da erëm de Schwimmsem, esou wéi heescht dee scho méi, de Kolleeg, deen och bësse Vakanz ënnerwee ass a gär brutzelt. Cool Stickeren och déi iwwregens, riets, déi mer gesinn hunn. Mir hunn dat dohi krutt, dat ass ëmmer e bësse sou, wou ech Respekt virdrun hunn. An vläit kréie mer och nach deen do Loftballon, wee weess. Kënnt de Loftballon hei hin? Probéiere mol, waarde mol eng Kéier e bëssen of. Mer do nach eppes erauskréien. Jop, do kréie mer an eng Kéier 100 der Zipse eraus. Op jiddefalls, dat war et fir haut. Fir haut um Méindeg hei um YouTube-Channel an awer op Twitch fir haut a menger Stream-Session. Véier Folge man deen opgeholl, deen hei Secteur wäerte mer Een aner Weekend dann ofschléissen. An ofschléissen ass gutt gesot, well mer hunn awer schonn eng Partie Labele gemeet. An ech mengen, bis ëm déi Hallschent hu mer scho gemaach. Mee gutt, nach d'Loftballon hei gemaach a voilà, mir genéissen hei nach den Ausbléck. Et geet souleis awer sécherlech dem Schluss hei am Spill. an mir gesinn eis der nächst Kéier. Allez, maat gutt, schéi Woch Nagrënscht, bis dann an ciao ciao.